Mba'éichapa temimbo'ekuéra mbo'esyry porundyhapegua? Che, Mercedes Varge, romoirũta ko árape jaikuaave hag̃ua Guarani.

Ha'éta hína ñe'ẽ he'iséva mokõi térã hetave mba'e. Upéva jaikuaa hag̃ua jahechamíta ñe'ẽ pyahu, ñe'ẽ joaju ha ñe'ẽ he'iséva hetave mba'e. Opa vove ñane rembiapo ñande jahupyty va'erã omomba'e ñe'ẽ he'iséva mokõi térã hetave mba'e. Oiporukuaa ñe'ẽ he'ise mokõi térã hetave mba'e. Oikuaa ñe'ẽ he'ise mokõi térã hetave mba'e. Pehecha ramo ko'ápe peteĩ mba'énte hína pe mbo'epyrã, ág̃akatu ñamomba'eva'erã. jaiporukuaava'erã ha upeva'erã jaikuaava'erã umi ñe'ẽ. Ápe jaguereko hína peteĩ paisáhe ja'e jepi, peteĩ ta'anga oĩma ñane irũnguéra ha pe japysaka porãke. Rolfi pya'e porã oho ijarýi rógape, omba'e poranduségui chupe ohendu pérupi oje'éva, Po. Ha oma'ẽ ipóre. Po he'ise avei opo hag̃ua, ha po he'ise avei papapy. Oipapárõ ikuã ojuhu po, ha péva omokañy chupe, mba'érepa oiméne Péva. Pehechámapa ko'ápe mba'éichapa po ojehai hína hũvape. Heta oĩ hína po he'i ha omombe'u, omañaha ipóre ha'eha hína po péva jaipapáramo ha avei opo he'i pe oñembosarakí vove. Jahechamíta mba'éichapa ikatu jaipytyvõ Rolfipe ikatu hag̃uáicha oikuaa umi ñe'ẽ he'iséva hetave mba'e. Upeva'erã jaikuaáta ko'ã ñe'ẽ. Ñamoñe'ẽta, Yva aju. Ikatu pejesareko porã umi ñe'ẽ ojehai pytãvare. Ñamoñe'ẽta, Peteĩ jey arami mitãkuña marangatu che peĩ pirũ aju hag̃ua hógape, romboguejývo Yva aju. Amboyke che rembiapo mbo'ehao pegua añembosako'i ha aha hendápe. Vy'ápe roñomomaitei, roñomongeta heta ha upe rire roje'ói yva reka pe hóga jerére. Peẽ pepyta ore ra'arõ he'i ikyvy'ikuérape, Roju rire jajohéi hag̃ua yvakuéra, ha tapére roipyhy peteĩ typycha yva puku porãva ijyvatetereíva roity hag̃ua. Pya'e roho hakueterei mboyve kuarahy ha rog̃uahẽvo yva guýpe, Ojesareko'ỹre yvýpe oike che pyta rehe peteĩ ju'arãti ha katupyrýpe arami oitira ha oguenohẽ hasy ramo jepe roñepyrũ rombyaty yva. Vosa renyhẽ rombyaty opaichagua yva. Narã, arasa, aratiku, guavira ha guaviju. Rohupytýva guive romboguejy heta oĩ rupi roiporavo umi iporãva apytégui iporãvéva. Jahecha kuri aju ojehaiva'ekue pytãme. Ko'ápe hína jajuhu aju. Péva hína he'ise og̃uahẽmaha. Avei aju omombe'uhína pe yva ikatúmaha oje'u, oĩmbáma ikatu hag̃uáicha oje'u. Aju upéicha he'ise mokõi mba'e, og̃uahẽmaha ha avei Oĩmaha hi'ajupáma hína, he'i hikuái upérupi. Avei jaguereko pyta. Pyta he'ise ñaĩva'erãha peteĩ hendápe. Avei pépe oĩ hína jahecha oĩ peteĩ hendápe opyta pépe ijyváre. Avei pyta he'ise hína pe ñande pýpe jaguerekóva. Talón ja'eha hína. Péva hína avei, pyta, nemandu'ápa mávarepa oike ra'e peteĩ ñuatĩ táre he'i, hasy onohẽ vove kuri chupe, upéva ñamoñe'ẽ kuri. Avei, po, kóa ko ñe'ẽ peẽ peikuaa porã voi hína. Po, ápe jaguereko hína kóa ha'e peteĩ po. Avei, po, he'ise, péicha, jaipapa ramo. Ha avei, po, he'ise, ñañembosarakí vove. Péicha jaguereko. Mba'épa he'ise po? Pépe peguereko hína péva jaipaparamo peteĩ mokõi mbohapy irundy po. Pehechápa mba'éichapa oĩ ñe'ẽ ojehaíva peteĩcha, ipúva peteĩcha, ág̃akatu ikatu jaiporu. Heta hendáicha. Ko'ág̃a jaikuaa porãve hag̃ua ñe'ẽ joajúpe jaipurúta ko'ág̃a ko'ág̃a ñe'ẽ, ñañeha'ãta jaiporu ñe'ẽ joajúpe. Jahecháta mba'éichapa. Ha ambue ñe'ẽ, heta ñe'ẽ oĩ péaichagua. Ikatu peẽ peporandu ha peguenohẽ peteĩ tysýipe umi ñe'ẽ ikatúva, ojehai peteĩcha, ipúva peteĩcha, ág̃akatu hetáicha ikatu ojeporu. Pe mitã omboja iñirũre omongy'a hague ijao. Omboja he'i. Péa hína he'i péa ja'e ramo okulpa chupe he'i. Péa hína pe omboja hese. Ikatu avei omboja. jaiporu péicha. Amo mitã omboja ta'anga ijaóre. Péicha peguereko hína ko'ápe jahecha hag̃ua ta'anga rupive. Mba'éichapa omboja hína pe mitã omongy'a hague ijao ha ambue katu pe ta'anga ombojáva ijaóre. Ambue ñe'ẽ jahecháta aju. Che ryvy ogueru yva aju. Yva aju, upéva jahecháma voi kuri ñañepyrũ vove. Ha avei che ryvy he'i, Aju jaha hag̃ua yva reka. Ambue mba'e ikatu jaiporu ñe'ẽ joajúpe ñañe'ẽnguévo ikatu ñamoambue ko'ã ñe'ẽ. Avei pe pytã. Ta tapépe ore ra'arõ he'i, opytáva'erã upépe. Péva hína peteĩ ñe'ẽtéva, pe pyta. Upévare oja hese hína pe pe. Nde pyta rehe ho'a yvyra. Upéva pe jaguerekóva ñande py. Ñe'ẽ he'iséva mokõi térã hetave mba'e. Péicha jaguereko jaikuaave hag̃ua jaguerekove hag̃ua ñe'ẽ A. Péva hína peteĩ ñe'ẽtéva, Che ha A. A pe karai pe ho'ava'ekue. Ho'a. A hína upépe pe ñe'ẽ. Avei. Pe yva ikatu ja'e hese hi'a, pe yvyra hi'a. Ha avei upéva he'ise, Ápe hi'ã che jaguereko hína ikatu narã'a, ikatu mbokaja'á, ikatu opaichagua pindo'a, opaichagua yva hi'a vove ha ikatúmarõ ja'u. Avei. Oĩ hína pe mboja, péva ikatu hag̃uáicha oja ojoehe, upéva hína pe mboja, ápe peteĩ korasõ ojei ojoehegui, ág̃a katu omboja hag̃ua, omoĩ hikuái péicha ikatu hag̃uáicha ojoaju jey. Ha mba'e kuri mboja, péva he'i hína chupe ha'eha hína pe ojapovaiva'ekue peteĩ mba'e. Atĩ, mba'e he'ise atĩ. Iñakãrague atĩ he'i. Péva hína iñakãrague morotĩmbaite. Ha avei atĩ he'ise hína pe ndikatúiva oñe'ẽ, e, okyhyje oñe'ẽ hag̃ua ha upéva oje'e jepi hi'õtĩ. Mokõivéva Hína ojehai peteĩchante ha ipu avei peteĩchante. A Pejaguereko ñandu. Mba'e peẽ peikuaa hína he'iséva ñandu? Ñandu, heta mba'e he'ise. Ko'ápe jahecháta mbohapy. Ñandu hína péva pe mymba tuicha peteĩ ryguasúichagua, tuicha hína péva. Avei, péva hína pe ñande añeñandu'i he'i. Ág̃akatu añeñandu porã he'i voi. Ha avei, ñandu Pe jakyhyjetéva hese. Ajépa, péva hína ñandu. Ápe jahecha jey pe korasõ ha upéva hína he'ise, mba'e he'ise? Mboja ha avei jahecha kuri mba'e po ha opóva. Ajépa, omboja ikatu hag̃uáicha oĩ oñondive ha avei pe mboja ohekáramo mávarepa ombojáta peteĩ mba'e ojejapovaiva'ekue. Péva he'ise hína, ñe'ẽ he'iséva mokõi térã hetave mba'e. Ápe jaguereko mba'éichapa upéva oñemboheko. Jahecha jeývo ñane rembiapo jaiporu porã hag̃ua ko'ã ñe'ẽ, ñambohováita porandu. Moõpa oho arami ha iñirũ. Moõ oho kuri hikuái oho yva reka óga jerére. Mba'épa ogueraha omboguejy hag̃ua yva? Ogueraha hikuái typycha yva puku. Pehechápa ko'ápe mba'éicha oĩ mokõi ñe'ẽ. Peteĩ ipuhatãvéva ág̃a katu ndojehaíri pe myanduhe. Ha ambue ojehai myanduhe, Yva he'i, ha Yva he'i pe yvate, Ajépa, péva ndaha'éi hína pe ñande jaikuaaramóva ko'ág̃a. Mba'ére ndaha'éi? Ipu ndaha'éi peteĩchante. Yva Yva. Pehechápa mba'éichapa pehendu porãke. Yva, ýva. Yva, péva hína ikatu ja'u. Ha ýva, upéva jaipuru ikatu hag̃uáicha jaguereko ñande pópe peteĩ mba'e. Mba'eichagua yva ombyaty hikuái. Mba'e yvákuri heta omboguejy hikuái kuri. Upéicha, narã, arasa, aratiku, guavira ha guaviju. Ko'ág̃a ñamongoráta pe ombohovái porãva. Pe mitã oipo'o hag̃ua yva. Mba'épa ñamoĩta upépe? Ha jaguereko aju, aky, opo. Pe mitã aju oipo'o hag̃ua yva ndaha'éi. Pe mitã aky oipo'o hag̃ua yva ndaha'éi avei. Pe mitã opo oipo'o hag̃ua yva opyta porã. Jahechamíta opo oĩ porã. Jahaíta avei ko'ápe. Heta ojuhu ijaóre. Heta mbarakaja ojuhu ijaóre. Upéva ndikatúi. Heta ñandu ojuhu ijaóre. Ikatu, nemandu'ápa mba'épa he'ise hína ñandu. Heta kavaju ojuhu ijaóre, upéva ndikatúi oiko. Upévare, oĩ porã hína pe oñemombe'úva ã ñandu. Jahaíta avei kyta soso oĩháme. Ambue he'i, Pe mitã he'i hapicha hese oity hague yty. Pe mitã he'i hapicha oguerovia hese ndaha'éi péicha. Pe mitã he'i hapicha ogueraha hese oity hague yty ndopyta porãi avei ojeporu vai upépe pe ñe'ẽtéva. Pe mitã he'i hapicha omboja hese oity hague yty. Omboja oĩ porã ha jahaita avei kytã soso oĩháme. Ombojaha. Ñamohu'ãvo ñane rembiapo jahechávo ko'ã mba'e, jajesareko jeýta. Umi ñe'ẽ ojehaíva peteĩcha, ipúva peteĩcha ha he'iséva heta mba'e. Penemandu'ápa ha peikuaámapa hína mba'épa he'ise ko'ãva. Peẽ peñemoñe'ẽ jeýta ñe'ẽ he'iséva mokõi térã hetave mba'e umi ñe'ẽ ojojáva ha katu ojoavýva pe he'isévape. Ojojáva moõ, ojoja hína pe ipúpe ha ijehaípe, ág̃a katu he'ise ambue mba'e. Ko'ág̃a ñane irũ Rolfi oikuaáma mba'éichapa ha'e ikatu oipuru peteĩ ñe'ẽ, ág̃a katu he'ise hetave mba'e. Pe ñe'ẽ ikatu ojehai peteĩcha, ipu peteĩcha, ág̃a katu he'ise hetave mba'e. Péicha jaguereko hína kuri po. Po ja'éramo ikatu ñande po, ñande rete rehegua. Avei ikatu ja'e hína.